So an hei si mer erëm bei Daisy. Oh mee ech aaf nach de Mond. Dat sah ech mol net. Oh hure Ben. Majo ech begréissen iech bei enger neier Folg Daisy. Mir sinn am Moment zu Pavlovo, zwee Kilometer. Wat mëss du da rëm Ben? Hal de Mond. Jo mir wäerten elo sou zwee, dräi Kilometer virun Zeleno sinn. Mir wollten ons da mat Waasser andecken an da mol weider goen. Majo ech ginn da soen, zi mer mol weider anstatt Dass du lo hei rem an dem Haus de Doud backs oder sou. Dat war geschéckt.
Jo, zéi mol weider. An zack komm komm bei mir zéie weider. Ech sin duerch den Drot gesprong wéi och nee hei gëtt rem ah looss mech a Rou a Rou. Sou wou war dee Bur hei scho mee dee war relativ um Enn vun dem Duerf nee? Do ass en do ass en ech hun en ah wat wëlls du ass en Zombie.

Ech muss duerfen de Spill mol méi haart maachen. D'Spill héiert ee bal am Hannergrond guer net. Moment. Music. Music. Oh freck. Huet de lo grad een eppes giess oder esou? Ah nee, dat dat war vum Test. Ass gutt. Bon, ech fëlle mol méi Fläsch. An wouhinner kucks du? Déi Kueben zerra mech fäerdeg, gell? Raus, erëm. 5, zack.
Ma dann huel dach elo déi Fläsch, dat do kann jo net sinn. Wee stöhnt do erëm? Ech.
Ween da schon?
De Ben. Dat hëlt ëmmer esou, wéi wann et, keng Ahnung, esou e bëssen gay wier. Säi Männchen ass noutgäil. Maja, hutt Dir alles?
Da komme weider. Nee ech hun nach näischt, ech hun nach guer net opgefëllt gehat. Oh, op denger Nei. Jo ech hun d'Stellung hei gehale Jong. Oh d'Stellung jo,
d'Homo-Stellung jo. Oh Tom haf deng Maul. Ey ech fann dat Backup Ironside vill besser wéi déi Red Dot Dénger. Gefällt mer einfach besser, gesäit och secher besser aus.
Wéi dat COG? Nee nee nee dat dat klengt, ma ech hun dat klengt dofir hannen drop, dat ass guer kee viséiert, dat ass esou anstatt Carry Handle ass et. Ja ja sou sou einfach sou klengt ronnt Déngens wéi bei der Carrie Handel just ouni de ganzen anere Schäiss.
Ok ech si fäerdeg. Sou Ben lo du?
Ech si scho fäerdeg. Sou lo muss mer just nach esoun ofgeseetenen Koukapp drageheien dass keen een anere kann draus saufen oder sou.
Kannst de Zombie drageheien wéi bei Walking Dead. Hey, man hei keng Schläichwerbung. Nee, ech man e Geck. Sou, ech géing soen, mir zéie lo mol hei duerch den Dännebësch weider. Jo, well ech gi mech dann och iergendwou lénks do an de Bësch klacken. Fir wat klaken? Mir zéien op Seleno. Maja, niewent Seleno leen ech mech an de Bësch. Ah, okay.
Ee klakt sech geigeg an de Bësch. Ee, hues de lo e bëssen Anung, wéi krass däi Viséier verzitt oder sou?
Fong net, dat geet op d'Gefill. Ech weess, datt et no lénks zitt, mee et ass net extrem vill.

Jo jo, bass du mol do. Ass gutt, ass gutt. Loufen si Schlampe. Paf, elo wou si mol. Jo, elo geet direkt ridders dohinner.
Oder waart, ech gi riets an de Bësch.
Riets op de Bierg do?
Ja. Ma da gi du dech an der Stellung bréngen, dann lafe mir do hannen hinner, okay?

Vun do ech eng déck gutt Vue op Déngens, op d'Stad selwer. Ma mir treffen ons dann, jo bleif du uewen a mir ginn dann an d'Stad eran an dann seech ech wanns du a Positioun bass, ok? Ja.
Militärgebitt ass am Fong dat wichtegst. Dat ass südlech, dat ass direkt den Ufank. Jo, dat ass den Ufank vum Duerf direkt. Dowéinst. Sou, gëtt mol eng Knipp gefëmmt. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm an e Spaatschen de schärft gläich hei iwwer d'Feld. Déck musikalesch, he?
Oh, immens musikalesch! Hei leif fir an Dännebësch an dann zi mer mol weider.

Du gët am Fong schen Joerzäit dem Jeff no lafen.
Ja kann net sinn, well ech ech verrenne mech ëmmer. Ja dat ass och en war. Laf du mir léiwer an den. Ma wa mer lo dunne Been. Ech rënn ëmmer duerch d'Land an da sinn ech iergendwou ganz aneschters ukomm wou ech wollt.

Den de Rust gell? Wees wéi grouss dat Spill ass? Nee.
Sat huet 900 Megabyte. Dat ass jo guer näischt. Ufang wahrscheinlech nee.
Ey komm, dat hat eng iwwerdriwwe Grafik an alles gell? Wéi kann et sinn dass dat nëmmen 900 Megabyte huet?
Keng Ahnung. Marschéieren en Auto. Ja, du héiers en Auto. Ech mengen, du hues ze vill gekifft oder sou. Klengen Cheater.
Sech sech schon Au- äh, schon Auto ra gecheat an Helikopter an sou. Ja, wie bei GTA.
Vom Cheatcode.
Ech hat mat deene schon bësse GTA gespillt, du bëss mam BMX sou ronderëm gesprong, war déck gäil. Ech hat probéiert dee BMX Glitch do ze fannen. Hun net méi.
Jo mee Xbox One ass schäiss. Pardon, ech hat e bëssen gekauscht. Zitt deen een emol keng PS4 huet. Ech brauch keng PS4, ech mein Computer. Nee, ech gesinn net an, keng Ahnung, Moment, ech gesinn net an woufir soll ech mer eng PS4 vun, wat weess ech, vu 400 Euro kafen, wann ech e Computer hunn dee wou nei ass a wou super funktionéiert. Gesinn ech net an. Ja, genau dat soen ech mer och. Da sinn dat just déi puer Titelen déi wou nëmme fir Playstation erauskommen, mee bon. So, kuck mer mol op mer vun hei eppes gesinn. Ben, mir bréngen ons ëwerhalb vum Duerf bei e puer Hecken a Stellung an da seech de wann du prett bass. Ech leien hei. Mee d'Diere sinn op.
Ja? Ja.
Ah, wat ass dat e Schäiss, gell. Sou, waart, Tom, ech huele mol meng Magnum raus, déi der d'Liewen ëmmer rett.
Ah de Jeff, dat muss ech nach Äech soen hei, de Jeff den hat ech e wonnerprächtegt Liewe gerett. Ech stung wéi en Idiot vir bei der Dier, kënnt ee ran an huet mir huet awer deen anere geholl éieren dee mech geholl huet. Dat war erëm sou e Moment wou ech hätt sollten ophuelen an total verpennt hunn duerch déi ganz Opreegung an Adrenalin. Mee bon. Mat Geckchen Tom.
Kann een net ëmmer gewannen. Bon mir lafe lo mol bis bei d'Mauere vum vum Déngens ne. Vum Déngens, Déngens, verstitt Dir, he? Jo, an da lafe mer an den Déngens, Déngens. Jo, an den Déngens.
Net ze vergiessen, den Déngens. Wou léis du ongeféier, Ben, wann ech froen däerf? Südëstlech, zimmlech wäit uewen. Du gesäis se.

Bal een onser Schoss hei. So, hei Wéi bist du do gewiescht fir mega Magnum, da wéis de. Oh Jeff, wëlls du éiweg vun mir hei Dankbarkeet hunn oder wat? Kënns mer am Fong deng Empféier ginn fir deng Dankbarkeet ze beweisen. Deng Maul, kënns mech am Arsch lecken. Du seng Mou sinn. Also riets op d'Feld gesinn ech net, ech gesinn just bis op d'Strooss virun. Ah dat ass egal, esou laang wéi ech den Jail am A hues, jo, bannendrënn ass d'Dier op.
Ja, ja. Ech gesinn awer och keen drastoen. Ech hätt deng zefridde wann net géi se ruckelen.
Ja, ech och. Ruckelt bei dir och am Moment? Ja, ja. So, ech si lo virdrun hannert dem Jeep do. Zombie sinn och keng hei. Vun de Baracke sinn d'Dieren och op. Du bass do?
Ja, okay, bon, ech.

Ech gi rop, a gi du rop, mir ass et egal. Ech muss just net erschéissen. A soubal et klickt. Maacht d'Dieren hannert iech zou, och bannen. Soubal ee klickt, noluet, dee gëtt direkt erschoss. Ech gi mol an den Jail ënne kucken. Do si Vitaminnen, eng Box. Ass eppes Interessantes uewen? Jo, en neit Tactical Shirt fir mech, an dat ass pristine. Dat bréngt ons am Moment net vill. Dat geet och direkt mat.

Can et sardines? Waat ech muss mol daat zolscht Magazin do eidel maachen well ze well jo dat wiessen. Bon hei leie Stécker vun menger M4. One. Ech mengen e kënnt Zombie.

Ah, ech gesinn ech do. D'Haff hat lo rëm eng Action, eng Folge un déi Action ginn an ech sinn eppes an mengem A. Putain, dat kann net sinn. Oh, Kayou.
Ah, mir mussen eis einfach op Elektro sëtze goen a waarden. Jo, nee, dat kann jo net sinn, hä? Wann ech deen anere, wann ech déi aner Let's Playe esou kucken, putain, also, da treffen een no deem aneren a mir, mir sichen einfach wéi d'Idiote ronderëm a mir treffe kee Schwa-, kee Schwäin.

Nee, nee, komm mir lafen lo hei.
Jo, das, das fir dech ja für, also ech hun meng M4. Ah, Ech hunn Asen dat ëmmer dat Server gewiesselt, dat ass absolut dick nervt. Ma Ja, jo, mir wat- Ech léieren am Alan, ech fannen keng M4 an.
Also ech war op zwee Servere virdrun, do hunn ech zwou M4'en an der Military Base fonnt. Jo ok, dass ass jo och gutt, mee da mécht dat neue Spill kee Spaass méi, wann s de ëmmer nëmmen den Server wiesselst fir eng Waff ze fannen. Jo mee wann s de, also ech fannen dat mécht da méi Spaass, dass s enke zweemol de Server wiessels a villäicht eppes fënns, wéi dass s d'ganz Zäit um Server bleiws an da schon alles ewech wéinst esou Aarschlëcher déi wou déi wou fuddelen.
Jo dat huet sech dat huet sech elo geschwënn, dat ass elo net méi laang. Jo pass op, also ech ech ech schléisse mol net aus dass s de villäicht nei en de Wee fannen.
Wann si hoppe jo ok, mee iergendwann ass dat och eriwwer.
Dat haten se bei GTA och gesot, do hunn se bal en halleft Joer gebraucht fir dee schäiss Icon ze kréien. Bon, mir kënnen ons am Fong elo hei eriwwer maachen iwwert d'Feld, mol kucke wou am meeschten Hecke sinn. Komm mir ginn erëm un de Rand bei d'Hecken, mol kucken.
De Rand vun den Hecken.
So. Dofir sinn a puer Häiser. Wat ass dat hanne fir eppes? Was hat du fir en Duerf? Das ist Bauernhof, ne? Dat ass gun verzeechent op der Karte.
Dann ass et näischt Wichteges. Nee, Du, beim nächsten Sek geändert Tal. nee, normal was sind Häuser awer verzeechent. Och wann näischt Wichteges ass. Vläicht ass et nei bäikomm. Jo.
Ech muss mol kucken. Do ass d'Stad. Nee, do ass guer net verzielt. Ah nee, wat, wat, wat. Dach, dat ass. Dach, dat ass verzeechent, dach. Nee, ech hat mech verkuckt gehat op der Kaart. Ass gutt. Ech hu geduet, Merd. Nee, mä dat hei ass net déi Haaptstrooss. Dat hei ass esou eng kleng giel Strooss. Ass déi nach hannert mir? Déi si scho laang virun dir.
Oh, lafen säi do ënnen, dat ka jo net sinn. Nee, well et ass wierklech gelunge. Wann ech alleng ophuelen, esou fir ze testen an esou, da leeft et. Mee net, datt et wierklech am Endeffekt um Skype hänkt, datt deen ze vill Ram wächelt oder esou.

Scharf.
Gas dran.
Ma da waart,
do brauch et sécher eng kleng Zäitchen, bis dass de erëm online ass. Refresh. Komm schonn. Irazai, all Server ass do, just dat dierfe mer brauchen, dat ass erëm typesch. Komm schonn. Wéivill hu mer? 18 Auer, 20. Bon, ech meng, Dir kënnt dann ëm erëm, he? Bon, ech géing soen, da maache mer hei mol d'Folg op en Enn, och wann se e bësse kuerz ass. Dann gesitt Der eis an der nächster Folg Richtung Green Mountain lafen an, bon, bis dann, he? Ciao. Salut. Salut.